Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics bsatas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l, u anki l. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament, ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Guys, aħna edin għaw erġajna episode 19, għadna episode 19 nistinkaw u namlu nejdu l-erezijiet. Li rridu. Li rridu namlu, l-internet tana u daqsek. U l-lum. Bdejna.
Eh. U xiex.
Bdejna niftaħru.
Għanibdaw billi nejdu thank you l-sponsors għax il-soltu dejjem din inkarkru dejjem ninsewhom. Għanna l sotto zero, thank you very much tas sosten ġibuna l-lovely goodies għaw passoltu l-kafejiet, il-donuts u ħafna pastries. L-Olympus tal-li tuna l-microphone u roadcaster pro. A to Z Electronics, għanna laptop ta' għana koll l-AC, The Case Factory, mhm. fej jamlu naqa funky custom made phone cases, jek tridu għaraw xandom beautiful online, Għanna l-online intimates tal għal sitta taħt sexy. Sexy. U kollox li għandkom bżon biex tħudu naqabaz in the bedroom, ċekjaw lilhom. Għanna l-5pointsgrowing.com li huwa a very new. Yes. Eh, partner tista' tajt, diġimana. Tkabbar il-pjanti d-dar. Tkabbar il-jas.
Kollok over 18. If you're a botanist.
Tista' xiex biex trabbi kaktus Rridu kollok 18. Imma. Alright, saqsi lil mami. Eżatt.
Jek tkunu tridu tmur 5pointsgrowing.com. Li għandhom ħanu tukol ħal ormi, eh, tistaw tiċċekjawhom online imma anka eh, ġi prodotti tagħhom online. 5pointsgrowing.com. U last but not least għanna il-Mad Dash Photography dejjem ma jieħdu ritratti illum insejt najdlu. ċempiltlu nofsija bil-programm. Inti dik ben għandek xogħol biss fil-podcast. Ċempel il Vera, dak dak u dak u rwol tiegħi. U nsejt, u għalli Max, għalli għandi tifel l-iskola, għalli ħanħalli hemm. Lew.
Lew.
Bet. Mish vera. He's very, he's very responsible. Isma, il-deadlines jilħaqom, dejjem, dejjem. Beddax fotografi kull imkien. Imma, on top of everything all, għanna the one and only Mark Green mamana għawek.
Dan huwa l-iktar guest li kena nis jajdonna oh. eh, jiġu. biex jiġu. U hekk tħossek ċertu ah, pjaċir. You grew a, a cult following eh, online ġifiri bis-serja ta' kollha, ġifiri vera eżatt. Ija mhux ħażi. Titħalli ħdej ħalqek. Ija, ija, dorri. Kont sen saqsik jiena, eh, jekk intix dorri. Imma hekk kont qed nitkellmu ma' Mark, it was kind of overnight di Mark tiegħek. Inti minn dak bdejt dak il-video li bdejt insemmilek, ejja ħadd. Minn dejjem kont indaħħaq u hekk. taf kif u ġili b'sormi barra u ġili xi ġok li mola, ma naħseb minn dak tlaqt iktar. Ġili b'sormi barra. Ġili, ġili, jew nofs il-post tiegħi b'sormi barra. Ija postja. Kelma ġili.
U ija.
Għaddej niskrolli għalla, għara mark. Għara mark.
Iktar naf kif jider sorma mill-li wicċ. Literally, vera, vera, vera. Very true, very true. Inti dejjem imsifer, Mark. Eħen, sifer. Ma Ċiżżob tagħmel f'ħajtek men.
Aħna kellna guest house qabel, issa manna xejn u ħanibda nagħmel short lets u affarijiet hekk. Ah, ok, right. You're in the real estate business ġifieri. Speċi ta' tourism iktar. All right, ok.
Ok. Diki. U guest house.
U porno star.
Ha minnek għandek xie, li fens vera. Le, le, mandiġ.
Għax jina nemmen li jek namel xaħġa biex namel il-flus ma tibqax ġenwi.

Bħat-tisjir, eżempju, jekk naqbad insajr tagħmilha l-flus, ma tibqax dik il-passion, fejn tibda tagħmilha sfurzata l-biċċa, allura just take it easy. Ta' ma smajt eh, li daġi, imma għandek porn movie, le. For fun. Ġili. Meta kont iżgħar kont għamilt xi ħaġa. Vera jew.
U b'xej għamilthom il-market.
Kienu ħalsuni. Kienu ħalsuni.
Eh, eh. Vera, hekk għassa? Ma tajtomx donations il-kurja. Le, le, le, forsi jett bissitu qalbu jien. U dana, dana, ħalsu kif, nix nkun naf kif kienet il-konverzazzjoni, kif bdiet di. Kelli xi 19. And you started in a small Ehm, very playful movie, ġifiri.
U dana kif ġi diskors? Kif jiġu dawn l-affarijiet? Kont brok, kont qed nitravli u kien ħabib tiegħi laqani ma' xi ħadd ieħor u bdiet minn hemm il-biċċa. Fi barra minn Malta kont, eżatt, eżatt, eżatt. Fej, fej, fej. Kroazja.
U x'ġara hemm? X'kien is-sin? Is-sin x'kien? Fejn titform? Kien hemm tliet sin so. Dbaqqa naqra lem u la naqra.
Tila naqra lem u la. Ta' 19 kont out Mark diġà? Kont out jien ta' xi 16. Eh, eh, eh.
Grazzi għal dak iż-żmien. Għal dak iż-żmien jiena niġi minn familja open minded ħafna lura kien I was lucky. Imma qed insemmu daw l-affarijiet, insifilt il-pana ma' darba. Ixxiri din l-istorja, sibt il xaħat.
Da ma kienx biħlas. Eh? Mela, ħanna
eh, Konna l-Panama ma ħija u ma tfajla tija u ma ħabba tija u da. U eh, I got laid, insomma, kien hemm wieħed iswed u għabbejtu, insomma, ħattu l-kamra u da. U l-għada, insomma, tela da, U il-ħabiba tiegħi qajmitni jien kont dak iż-żmien kont dem daħna u whatever. Qajmitni il-kamera, il-video kamera, tla ġarra, ġarra. Eqser u l-kamera mbagħad tla sorry, sabat tla morant il-pajjiż. U mbagħad bdejt nara n-nies isfel bil-ħreġ tiegħi. Jewelry tiegħi. U affarijiet kien lost. Where did you get this? Eh, this guy sold it to us out in Spanja. Ħad li kollox, ħadilna kollox. Umbat, sa' kem konna timorru għant il-pulizija, il-pulizija stess bdew jgħidunna inżlu mill-karozza jekk jarawkom. Min jarawkom? Il-gangs, fimċitna mm, jarawkom maħna. Għattila sa' bejja naqtawa fil-qasir u nitilqu l-en fak di kamera, forsi. Fak everything, no. Il-lalla heavy shit. X'frinti ħiriġ naqa ħatuħu buzz. Minna li kabbejt. Minna li kabbejt ħaġ ġenwin biex niftehmu. Ħadd pjaċir, iva, iva, l-għada ma tantx, ġifieri. U bisħa pjaċir l-għada. Affarijiet li ġiru. Ma l-para ma ma for business or pleasure issi, ferent. Eh, pleasure, dejjem pleasure. Eh, oh. Pleasure, pleasure, pleasure.
Għax inti għandek. Bemxie konti jieċimki. Le, le, għabel, għabel kienu kunem.

Dak kien hemm wieħed raġel nofsu erwi. Le, le, le, dak just a picture. Just a random, a random, random picture. Eh, sibtu hekk online ġifieri. Eh, just the beauty of of xismu. Of the sort. U inti ta' tagħmilha ħafna għandi tħobbos U tinnu ta' m'għandux pont hemm ġidma f'sor moment. Xej, xej.
Li xek axar Tijaj tillikja l-kolesterol. Tijaj meta naħra, meta naħra, mill-ħara l-kolesterol joħroġ minnu u koll. It's just, it's just a, a, bulb, a bulb of kolesterol ġifiri. Da vera, vera, vera għandu. Inti hitrejn.
Jena, jena, jena, najnejt li straight, imma I'm very comfortable with my sexuality. Għandek sorm sabiħ. Grazzi, grazzi, grazzi. Grazzi, it's nice, u li nistaw nfaħru l-xulxin. Very true, għal spooner, dak għandu sorm sabiħ ta' Maċe? Issa jur, u bassa jur jur.
Għabel ninsa, għax nibza li ninsa. Għax inti tifem, għanna section aktar tard fuq di. Mela. Imma la semmejna l-spooner, ma jinteressanix, l-spooner, eh, l-nxtin kun nafxaġa fuq. Meta taraħ l-spooner? Ah, ah. Inti taraħ bħala twink?

Da, nkomplu fuq dira issa. Jena ma nafx da di. Wejja, kompli, kompli.
Em, dera għandi siħbi u koll, ġifiri, gej kon naħdem miegħu. Oh. U għalli li għalli darba għalli għalli you're a bear. Eh. U I don't know, u għam ħafna minn daw it-tip ta' men. Eżatt.

Għallu ruwilek di, għax tajba, għanna zgur, Għax aħna aħna kif dejjem nistqarru, dan program edukativ. Mela, edukaw il-poplu. Tedukaw il-poplu u ta' twist Eżatt.
Telħana għarawa, Spunk Monkey. A girl.
A girl who was normal in other sexual respects makes ape-like sounds.
Leħes! Eh, taffeċ, ostja, eh, mela, taffeċ, wis! Mela, għanilek.
Fittixa, spank, monkey, gay type. Eżat. Eh. Għalli naraw.
Oh.
Aw, jina, jina tinkwetani da, eh? Kem jafu? Kem jafu, kem u interessat? Li ma konx temtu fox kem għandek di jinsibta jafu. U vera interessat fija. Mux vera interessat, tarax. Għara, jisibni, jisibni.
Sibt. Spunk Monkeys, 30s, laid back but easily excited around men. Hello, Mark, dan int. Ma konx nafa.
Dan int. Intu long bouts. U 90% mill-kejsi. Dik li li you get is that excited around men naħseb prerequisite kbira li tkun Imma, imma, imma, it is, the, the, the crux is into long bouts of energetic

Sakemm id-dum, id-dum, id-dum, Eżatt, li tkun li tkun tibda tibda torgazma u tiqa. Nixtieq nasal sem imma diffiċli. Inti ma l-ewwel Kristjan. Fuck it. paċenzja.
Two minutes. Dejka tajt għamel 25 minutes illum jekk

Dan jieħu gost, dan għan, dan għan, he has the leisure to stay with his alla big dick relaxed on the, on, on the, on the bed. Whatever, whatever, u xinu, u xinu. Imma. Imma inti tista toqot, inti tista toqot bil-qeda. Gdej il-boyfriend u toqod, just relax, bla frix tilabu bżob xulxin. Inti, inti u jiena ma nistawx nablu mal-mara, għax jitlu tfal, dadi, dadi, xet tamel, xej, DJ practice,

Yeah, but luxury, 25 minutes is a luxury. Għax ninzja, it is a luxury. Għet ninzja, bet nsemmu da tul kollu għek. Eh. Inti u l-boyfriend, meta eh. tel u min jiġi l-ewel? Eh, Skont, ġili u jien niktar, għax u pres li kat, fim? Eh, he's circumcised. He's circumcised. Mela, xek id-dum u iżjed ossija. Għax jgħidu jnaqsu l-sensation. Ma xek. Forse, għax tejan barra.
Oh. tal-ħalib.
Daka jiena l-iskola. Kien meta kont meta konna nibdew tipo zin tibda t-esperimenta u tħawat kien ikun hemm balla tfal. Niftakar, jemma, xanna konna skola fl-imkien. Kienu joqogħdu jgħidu li ħxew qatgħu l-ġarretta tipo waqgħet il-ħaxix. Eh, dik qatt ma fimta.
Kemm iż-żottita?
Il-ħajta. Il-ħajta. Il-ħajta fil-bidu. Żottita ħxi bis-salva. U jikon tiċċekkja kif għadha ma nqatat li. Eżatt, eżatt, noqgħod ninkwieta ben. Alla għandi ġejt jien. Għandi ġerżi li biex inħejtu bil-ħajta ħaqal u hemm toqba. Eh. Imma ħanejdlek x'inhi. Eh. Inti meta konna żgħar, meta konna żgħar, it-tabib kien jgħidula iġerrijielek. Eh, jek tkun imma jek tkun issikkata. Eh, biex jaqti għamu dak eh, il-ħin jaqtalek il-ħajja. Stoppa mort għandhom, brother, jgħod Inti second size. Le, set najdu li le, najdu li le. Probabilment, infatti t-tabib meta tgħidlu dot, iż-żajret jilappadduda kultant, jgħidlek ħallija forsi jaqtaħħaw. Jekk tkun issikkata naħseb. Jekk tkun issikkata r-ras. Jekk tkun issikkata mhux ir-ras, il-ġajta. Il-ħajta, il-ħajta. Żmien biex nerġgħu naqbdu fuq dik li iduqu l-pipi għax konna konna qed nitkellem. Fi żmien kien jaqtgħu bisnienu.
Mara dana il-ħajta għala ta' rice paper mamul jow, da kif kif kif li da tinqata. Tkun elastiku.
Mux eh?
Yes, thank you very much.
Allora meta inti tilħaq l-elasticity full, taqqa taqqa. F'dak, ma da tifel ħajoqgħod jilgħab bżobbu daqshekk b'mod salvax li ħajjaq tal-ħajta. Issir, mela, issir.
Issir, inti kemm għandek żmien? 38.
Meta beda l-Italja sette tħokku mal-imħadda. Mal-imħadda. Ġili għamil fil Ma l-imħadda ħajin għata l-ħajta, dakka tħokku ma seratit saqqa biex inqata. Ġili kif trid ġili għamil jumej, msakkar ġo l-istadi, ġili. ċampillu.
Konna qed nitkellmu insomma sifirt il-Panama u ġara dak li ġara. Ah. Il-Honduras mort wara il-Panama. Il-Honduras mort wara. Iġviri ma tal-limċ, men.
Le, qabel. Eh, qabel ora, mela. Illa lix Mark, meta kien ah. waqt eh, expedition, qed ah. tara ximkien, kien hemm xi waterfall. Le, dika Laos.

Kellek attraction lejn men ġifiri ta' najn. Jew ġast sħuna. Anything dak iż-żmien. Ma bat taf kif dak iż-żmien ma kellix. Pjanti.
Kelli missieri għalla fil nittin daqsi u whatever. U naħseb anything would go. Whatever. U kont nara l-porns tiegħu kienu straight, ovvjament. Without him knowing? Ma tafet, without him knowing. Maħna open konna, mux meta kelli najn. U uh, dak iż-żmien għal kollox kon nisħon. Eżatt. Ma tibda taf kif tażel. What you prefer, what not. Program educational u what not. Guys, jekk intom minn għalikom, jekk jekk hemm ġenituri hemm barra u intom minn għalikom illi ta' ten Ta' najn, it-tifel mhux qed jagħmel pasta żgħati. Mhux hekk. Sejrin żball.
Infatti, sex education qed jippjanaw biex jibdewha minn year 6. Year 6. Mela, hemm pajjiżi li diġà jagħmluha. Mela, illi dej mela. eh, start sexual education mela, qed tennu, mhux ovvja. Mela tibda tisma' mhux hekk.
Hemm min iġibu. Eh, breastfeed.
Mhux
breastfeeding x'qal. Breastfeeding,
Jien għandi tifla. Eh. U jien qed nittama li sa 45. Xaħġek imqar.
Tiqpa verġni. Issa naf li miexek, u naf li mis-sessir, imma uh, l-education mux ħanti jula jena ta' fidej il-mami, eh? Ejja, le, buġekku. Le, le, għax, it's scary.

Ħa u da u dejjem hekk kont, imma mbagħad limited small doses ta' nies, u mbagħad inħobb noqgħod ħafna waħdi. Eżatt. Nħobb.
Tant li ma mortx il- Irranġalu l-Michael Jackson.
Il-birthday tiegħi Il-birthday darba. ta' kienu Mark għamlu stess.
l-birthday. Nisimgħu diemen għadi kbira. di. Dak iż-żmien ovvjament konna ġel u whatever u da. U jien irrid wis. Eh, biex- Kont tiġri treks. Kont u hekk. niġri trek. U uh, Fly jump. minn dejjem Anzjetà ta' ħafna nies u whatever, ħafna social, mhux anxiety, dejquni mbagħad ħafna pre. ħafna pre-party u daw anxiety. U bat ma morċ għal-party tijaj stess. Dawra li organizzaw l party U kont taf li ħassir il-party? Kont naf, eħe, kont naqra diġa mlaħlaħ u Baj taġġel, baj taġġel. Eżat, Għax jekk jekk bżomm, jekk ah. jiena fin-90, mhux ngħid ah. jiena, persuna ġenerali, ah. jekk jiena fin-90s inmur trigger, jew inmur numero uno, jiena naġġelem. Dak it-tip ta' ġla. Bella, bella, bella. Naġġel mela- kollox, kollox. Anki biex taħxi għadek kif. Anki biex taħxi, kollox. Mela, Kollox, ma ħajjex. Ħalli- Kont qed ngħidlek ta' ta- Mhm. ta' Laos. insejn. Iva, Eżatt, iva, eżatt, le, eżatt.
nabżu għadik. U kont maħibba tiegħi ġanet insomma u kellna tour guide gustus, hekk bla suf u hekk, u sparixxejn għatilha ħajorini naqal waterfall, għad li jien mhux ħanitla lissa u bqajn hemm xi satej.
Dana, dana l-ewwel darba li Għadu tqajt. bela kaffi.
L-ewwel darba li tqajt miegħu kien hemmhekk. Mhux hekk, mhux hekk, kien il-gajt dan. Taħseb li jiena nisma' ħafna ħafna stejjer in, eh. in the gay community fej ħafna nies. They they're Taħxu mal-lowel. Mal-lowel. U faqet in open.
L-istrejts mem, jo l-inqas jina fak il mara xnabi mara. Imma differenti.
Tana balla lop u ħessi. Għanna eżempju fuq le fuq il-grinder, jek ma tawri dik piks jow sorm jow ek. Finished.

Inti tagħmel jien il-bleaching. Le, vera, ma qatt ma miltu ma kistja. Laqas taf x'inhu, x'inhu għajn il-bleaching. Taxar suf? Le, għajn il-bleaching, ti bleachja toqba ta' sorma biex ma taqba sewda. Ma tarax.
Għalfej. Ma nafx jien forsi. Ispjega.
Naħla fl-qas kont naf x'inhi. Ispjega li naqra ġejdi. Eh, u x'inhi.
Dawn l-affarijiet. Kif kolla ġifta? Fotoro ġabata.
Zomna. Kif kolla tafhom dawn l-affarijiet? Kalli sa jagħmlu lejn il-bliċ. Vera, laqas kolla.
Inti qatt ma ftaħt porno tara eh. toqba ta' son tal-mara lajb bira mela, tkun bajda karti. Mhux kollha sormom ikun it-toqba ta' sormom. Eh, mhux ovvja. Vera.

Jiena personalment ma tantx, għax jiena ma nidħolx f'dawn l-affarijiet, jien dejjem kont komdu bija nnifsi, I hang around ma' nies li huma tal-istess ishom kalibru u wavelength. Ovvjament issibhom kullimkien dawn, m'hemmx Malta u barra, is-soċjetajiet, fhim daqskemm hemm injuranza let's say l-Amerika, dawn it-trailer trash wife supremist, Fim? Yes, eżatt. Ġifir kullum kien ħassiba, anka l-Olanda jek toħroġ minn Amsterdam, imma jien isni I don't strive to look for that part of, you know. Eh, jina, infatti, jina nemmen li iktar eh. ma inti tiħu għalik biex eh, niftemu u iktar tamel xaħġa Oh, tapposta biex tidher li jent. The more you feel attack, the more it's gonna grow, this it jiġi. Iżda jena, di, di, di, ġviri, xaġa ġenwina, blebda tip ta' disrispet, ġviri, kullħat jgħamil l-libajriet juhu pjaċi. Eh, vera xej. Imma hemm per eżempju il-Euro Pride. Li jiena mandi lebda problema għamlu l-asset ridu. Imma jiena jisni nemmen li. Mux Euro Pride, Gay Pride. Gay Pride, Gay Pride.
Jekk jiena nemmen li jekk. Ma mhux Europe Pride qiegħda jew le. Għax kienet Europe Pride proud li inti Ewropew norm il-lowila. Kienet il-Europe Pride. Kienet Europe fis-sena jagħmlu għandna Pride imma tal-Ewropa. Ma ok, ok.
Whatever, inti ġenerali, inti ġenerali dak il-festivities li kolkom which is basically promoting xini, integration u gwaljanza, eh, eh, eh. naqbel 100%. Imma jena nemmen li jekk inti għalfej qed tipprova tkun differenti. Meta tipprova tippromovi l-ugwaljanza.
I know gays. You know what I mean? You know what I mean? Suppost għax jiena jien l-ewwel gay pride li morti għadik il-Euro pride għax jiena believe it or not I am gay Nittin.
Believe it or not, I am gay. Le, le, imma I don't hang around gay The community, yes, I am a wolf, jisni, naħxi, noħrot, Fimsu tajja. U wahdi. Imma I'll go to a gay club namel sija u ħafna gay enerġek minn demek kont idejuni. Yes. And they're my, my people fis Yes, eżat, eżat.
Imma din il-gay part mortax il-partner tijaj his into this tivvestu u fehmni għal xiex inhi. Il-gay pride hija for awareness of how much homosexuals batow fid-dinja to remind people yes, that yes. it's still going on. It's exactly like Black History Month, per eżempju. I agree. I agree. Għax jina and a lot of a lot of people said like gay people were known for partying and extravagance li jekk imma il-ġist ekku. I agree that's the gist. I, I, I agree that's what you're trying, what, what you're trying to show. Imma jina nemmen li tant intom nis ah, ah. ugwali, normali, in ġenerali. You're categorizing. Eh, u diġa għandu minn arma trit għat t-krea l-ignoranza t-zommen. Vera, vera, vera. Mentri jek inti tinsa, tipon in-nisa. Pigeon boxing xaħġa.
Issa qed qed kategorija fuq. Għax it-tera għax inti minn tkun mhux bħala Mark, mux għidem bil-bajza dak il-xit tija. Maħna ek, mux kullħat ek. Eh? Agreed, agreed, agreed, eh? agreed. U l-istess ġifiri jistu diskors in ġenerali b'kollox, imma ah. aħna infatti
Vera jkun apparti qabel da, vera ah. jkun hemm ħafna hekk ħafna sex fil-game. Fej, eh, taw Malta vera I was impressed. It was very very well respected. Naħseb. Vera, jew, għax jiena pereżempju eh, għadni kemm tkellimt ma' xi ħadd Ħafna, il-bieraħ stess Eh, qabel dan Ta' recording. barra jkun hemm.
Eh, Le, le, ma j- jiena Malta Eh, tnejlek eh. li tkellimt ma' xi ħadd jiġifieri eh, il-bieraħ stess u qalt li l-aħħar darba Eh. eh, mort ma' ħabib tiegħi, sorry. Party. Eh. Qalt li jiena ħabib tiegħi gays u tlajt il-gay pride da u tellajt il-boyfriend tiegħi għax di Ah, mara aha. tellat il-boyfriend Ah, tagħha. ah. Għalli la skużani, Eh. għalla mhux ħanerġa' niġi għax l-ammont Sa drabi li qabdu lil bajt. Imma hija, hija, Allura, imma hija, le, mhux sex, imma eh. fis-sens jiena daw ma nagħmilhomx, jekk xi ħadd huwa straight, l net għand il-pride tiegħi. Eżatt. Qabel meta kont ħara, nkun ħara u hekk u ma nafx minnu, naqbad kull ma jiġi quddiem. Imma llum il-ġurnata jekk inti minn xbħali għalfejn jiena għandi kollha għalfejn rrid lilek ma trid Jien hekk. Ħallu ruk xi informazzjoni li ġbarna ah. x'aħna kif qednilek ma' programm Aħna minna. Aħna aħna iltqajna ma' xi nies ma' bdal persuna li għalilna. Ah. Fuq ċertu affarijiet tista' tara ħadd. Mela, mela.
Idħol ġismi mulej, ġismi serraħli mulej, ejja ġewwa fija Mulej! Ma jintom hawn għedin? Mela, hawn kien hemm is-snillu, innaddaf wara l-gay pride u tis-salsa kien hemmx bżonn innaddaf bil-kondoms kollha li użaw. Ħarqu iktar l-akstu mill-ħadd fl-għaxija ħal-far. Saru każa. Imma ngħid jiena aħna mhux pajjiż kattolku, eh? Sa fejn naf jien, is-seks jista' jsir biss bejn one mara u raġel tu patrio abbati. Sew, tissuha. Hekk kien għalina Father Martin, meta kont abbati, saru kaza, mhux sew u seks bej il-boys, speċjalment meta jkunu kollha muskolati, blebs jidru.

Ħin kwiet jaqbadni filli nkun qed nieħu drink mal-bar relax, nipprova nikkonverti xi mażżun filli bħal sajjetta tisma' Ejja boys! Ġejja ċuċċu train! Il-ħara jaqbadni. Bl-eċitament imma. Oh, tuttu trejna. Stop it! Stop it! Pater noster! Ah, kwiesi ċeli! Ah! Benediktu sanctum! Ah! Kolla san l-ġil tal-prajt, kolla. San iktar minn sajf il-Katar. Imma mbatem dak ta' fuq Instagram xismu bħalissa. U dak li mir-ritratti tfata tolmu barra jider jinħes iktar minn Dennis Dalton xismu bħalissa. Insomma dak ma jistax jara toqba tantu sħun li anka l-pride dejja iżoppalla. Madonna, madonna, ara dak għandu lebs, papa, ara dak bid-daqna, papa, ara dak għandu l-pacemaker jidem il-flok ta' ċingi, papa, xej, sħun, tantu sħun li darba Sal-ġobot tal-baked beans daħlu u kien mimli. Fil-fatt minn hemm ġejja xejn żob ġobot. Ah, żob ġobot. Oh. Stop it! Stop it! Pater noster! Quiet in
Daċ iż-zoppo!
Il-leġenda Il-leġenda tagħna l-PJ. Daka kien Galen, Galen Joe, Galen Joe Suda, daka jaħdem bħala cleaner. Aħna ta' point ukoll Bdejna qabel u kon u għanna question għaw, inti ġili rajt gay porn. Imma l-point, il-point kien biex til-lidja għal-ġo. Intkom, tipo, għax fi straight, so għant titħol porn, għaf, whatever, għandek il-categories. Għandek, eh, għandek Asian, black, big tits, fat ass, whatever. Intom xandom, gay Asian u ek, stepfather, Latin,

Mela, memx jina mbagħad tafhom tipo l-affarijiet, le. Eh.
Għax jina nara jina minn dak it-tip, laqqa tradition nara erba hekk. U finish, u finish, minn dak it-tip ma nidħolx fi laqasna fismi. Memx attachment, memx li signs.
I'm a very detached person minn dak. U ġena Jameson Zoya, ġena l-istwatax. Saqsin janka dates meta nsir saqsin xejn dejjem U rumanzi, eh. hemm papal tipo li taqra u hekk tisħon bihom dawn l-affarijiet. They don't work for you. Jina, jina tant naħseb għandi mileage li rrit l-actual immissu laqas jek nar l-isbaħ raġa jew whatever ma jgħidlix. Rrit ikun ma Rrit ikun eh, ħadmu. Eh,
Għax aħna ktibna erba tipo kotba li can be easily adapted into gays jew porno, into gay, into gay Flok 50 Shades of Grey. Tista' tagħmilha Fifty Shades of Brown. Mhux hekk, ħafna drabi. Dik tiġri. Tiġri.
Isma tiġri fl-straight ukoll. Eżattu. Hemm il-film Basic Instinct eh? tista' tagħmel spoof tiegħu Gasic Instinct. Taf taħdem ukoll. Spartacus, il-taf inti ħafna sex fih. Spartacams.
Moshe. Eh? Forsi taf ta' għad tiġiba fuq xogħol.
Moshe. Eh? U l-isbaħ waħda dak il-film ta' Tom Cruise, Eyes Wide Shut, tamela holes wide open.
Kam trid.
Ġil jagħmel glory hole. Ejja, ejja.
Kollum darba.
Ejja. Di. How does it work? Ma jena, kien kurjus. Jek tmur ġo sex club, cruising għatta posta, jkun hemm it-toqob għatta posta, daħlu jirdaw l whatever. Sa slot machine. Jow kella hemm ċertu toilets, ċertu cruising, Malta ma tanġanna. Jekk ikun hawn ta' Ma tantx għandna. Ikun hemm xi toilet jiena għax jgħidu li tagħmel ġimgħa mbagħad jalquha. Fimx? Tiffintawa dak il-ħin. Xaħat ħaffira u mbatt, fim. Eħe, eh, eħe, ġilli għamil. Xaħat ħaffira. Tiffintawa bil-gloru.
Hemm xi tip, hemm xi tip eh. ta' WhatsApp group bil-location jew xi ħaġek. Nitkellmu.
għandek bidja ma. Titkellmu.
Taqra naqra, taf kif il-naqra cruising law u tajt eh, hemm. Eh?

Imma, eh, per eżempju, eh, għaw ma affarijiet li huma mbagħad super gay aħna naraw, eh, ġifieri eżen, li ma tistax tagħmilha ma' ma' smej. Per eżempju, super gay. Super gay. Għalek, ma tistax għax għalek. Ora, sorry, e gay exclusive. U hija, super gay.

Very true. Tlet kwarti minnum boxo bid-daħ, kull għax insibu daw l-affarijiet. Eh? U hemm di ħaġa jisimha eh. gay sex docking. Eh. Ta' bażikament, this is a true story jekk tfittixa fuq Google. Interessanti. Fejn tikteb gay għax ma sax tagħmilha ma. Eżatt, għalhekk, għalhekk. Ma għalhekk super gay u għandek raġun. Tara jaqbdu. Cock docking. Cock docking. Dan bażikament taqbad zopp u zopp. Sowa, u tagħmlu ras ma ras.

Le, ma nħafx xejda. It doesn't make sense, so why? U dak bażikament. Issa kjat misli zokk. Le, affarijiet. Iġibuha ġol borza ah, tal-ieħor. Ah, ah, heavy shit. Jien ħanajdlek kemm jien heavy fis-sensu e- e- extrovert. Ma baċċajtu affarijiet. Bżejda u.
Anka ħafna toys, jekk ikun hemm toys, nużaw qatt ma xtraj sex toy wieħed jinfajti. Anka cock rings it għomli. I'm more natural stuff, jek ikun hemm ħan użom xi ħadd irid jinnużom fuq. Yes, fine, mhux se I'm not the type.
Noqgħod nixtri daw l-affarijiet. Intu għamlok il-cock rings tiegħek Mark issa. Eh. Sorry ħan tħollok naqfu eh. personali jekk mela, mela, mela, Imma l-cock rings tiegħek kanella tal-portieri jew brackets tal-kanel tad-dranaġġ.
Waħda between. Between.
U intu għamlok pal pal tan newsletters li jiġi tal-lidila u bil-pamphlets. U le, kun hemm xi wieħed jew. Second hand ġifieri daw il-kokris. Eżatt, eżatt, eżatt. Mbagħad tagħmilhom naqabżieq ħanna daf u jiġru. U mbagħad ikunu fil-wallet li għandi tal-bqija u kull darba li nkun ħanħorġ il-bqija toħroġ li jien.

Ah. Lesbians. Ah. Scissoring apparently is bullshit. Ah. They don't scissor. Ah. Għax memx buzz, daka fil-porno biss hemm scissoring. Le, meta jgħabdu ġiex, ġiex, ġiex, ġifir, they open their legs ah. and they stay rubbing their vaginas oh, together. Dik apparently bullshit, tafx jgħamlu l-lesbjani. Ma ħanejdlek, mux jgħidlek, dobda This might from actual lesbian. Li dej jisom jaqbdu subajhom ta' parsi zopp. Aha, aha. U joqogħdu jħampjaw u jaħxu. Fil- Xu sa tojjem.
U anka toj zizaw, mela. Imma, mhux yes, hekk, imma so they feel the actual push. Għax memx tipo xi ħaġa bħal gay sex docking oħra li aħna ma nafux, għax inti conservative, conservative Le, lover em, tiġi. em, kont Hemm magħna. ħafna ħanajlek il-gays huma estremisti mbagħad. Mbagħad hemm affarijiet li rajthom għamilthom darba u laqqas nerġa' nersa. Eżem meta kont Berlin kont iżgħar dawk eh, ħafna ledder u Eh. pissing. Yeah, you're not into... It's fun, it's fun for the experience, but it's not me. Eżatt. Mur, jekk ikun hemm xi event u qiegħed imsiefer. U tagħmilha Mur Dubai. biex nara u ħan nipparteċipa sa ċertu punt. Yes. Ma mbagħad if it's not you. ti- Iġri tagħmilha anke kieku darba. inti single bħalissa Mark, Eh. ma tipparteċipax kieku f'daw l-affarijiet jew. Jekk inkun hemm u dħalt, eħe. Imma mhux ħa noqgħod infiċċha, ara cruising, cruising club u hekk li jkun hemm kulħadd normali, boys next door, irġiel irġiel u hekk, hekk immur. Isma' dawn mhux qed jgħid affarijiet ta' barra minn hawn, mela. Fil-ġistajlek issir, mela. Mela, yes, agreed, mhux hekk. Ħafna extreme, hawn ħafna daw il-BDSM u bondage, daw kemm mhux jiena. Mija fil-mija, mi fil-mija li s-sir, ah, yes. I'm just wondering if it's... Imma nirrispetta l-kulħat, laqwa ma jqazziziex u ma jbeġġa l-ħat. Proset, u.
Dik kollu, dik kollox, kollox zejda fil-ħajja. Ma li toqgħodu tbulu fuq xilxin Mark zejda u vera. Ġili, ġili, ġili tinżel tajba. Laqwa ma nkunx id-dar tiegħi. Eżatt, ximla. Jew fix-xawi.
Fix-xar, fix-xar.
Jiena waqt il-futbol konna nbulu fuq xuġina.
Bella, bella, da sek, da sek. Inti tajba, kollok xliqa, mux hekk Gdim tal-bram.
Mux hekk. Gdim tal-bram.
Tbul fuq u tritu. Na ilma bil-kulur. Eżatt,
il-mara taħraqlek it-tof, tbul fuq. Mux hekk, mux hekk. Għana serjeta fil-household. Mux hekk. It's a question of dominance. Diki. Dik hi.
Żomm waħda?
Time stamp, time Mela, stamp. eh, Aħna meta konna żgħar konna hekk niltaqgħu għanċat nagħmlu pre-drinking, snacks u. u- Ħan, ħan, ħan, nistanaj, għana ġakx li reħers jajt għadda. Ġerru.
Skużani. Le, le, le, le, tajjeb, tajjeb, le, le, ġast għet najdek biex ma taħxu liġ ġanġa. Kont għax reħers jajt għadda. Mela kom. Nista? Tamil il-fabu? Ma fxu għalik. Xara, brother love daqqa waħda. Eh, eh. Le, għax inti vera tkun very, very, very brotherly l-lum. Allora nkun brotherly mija. Eh, kompli. Xej, le, għax, għax, bazikament, meta nkun kret jgħid JD għabel ma interrompejtu. Meta kon għazar, tmur għanzi back pre-drinking. U tixrob l-alla u ekku sirħara, mbat iġib take away, pizza, McDonald's, tikol, mbat joħroġ dak snacks u tkiti tikol ek. tkompli tixrob biex ma tiġix ħaram għall-ewwel, fim? Tibqa' level. Mbagħad toħroġ paċevil u tkompli tixrob u shooters u sambuka u Red Bull u diħel u ħireċ insomma u hekk u bis u għara u whatever u bat fl-aħħar tispiċċa u tixti xi hot dog jew xi pizza u whatever. U tmur id-dar l-akki li tkun abbejt waħda, tmur fil-karozza u t għanejka. Mux ħażin.
Hopefully ta' Ġesu Kristu. Issa, Qatt ma tmur toilet u tagħmel koko. L-irġiel, intom il-gays, x'tagħmlu fil-karozza? Ma ma tistax diffiċli tkun is-sex fil-karozza. Għax mid-dar tista' tagħmel tista' titnadda. Mela, mela, ma fil-karozza se tagħmel. Aħna nqatlek hemm il-kategoriji sa jiena vers, ġifier nagħmel it-tnejn skont u iktar top. Fim? Ma fim xejn.
Absolutely xejn. Titħol fiha min jaħxi ġifieri top. Fem? Min vers jagħmel it-tnejn. Mhux giver u receiver.
Top min jaqilgħu.
Top min le, top min jaqilgħu. Min jaqilgħu. Top min jaħxi, ora. Bottom min jaqilgħu. Okay, okay. U vers jagħmel it-tnejn.
Yes. U bat għandek vers top, jien iktar vers top għax iktar għal-kumdità issa kif ġejna għal di. Min ikun bottom irid ikun lest mid-dar, jitnaddaf jieklu vera ftit. biex ikunu preparati. U jien qatt ma nista' kun ah, dak il-bniedem. Tkun fak għalek mela. fucking kollha looking good il-gays. Għax fucking dejjem bid-dieta. Eh, Le, specialment meta jkollu sejn dawn il-day holidays, jew hekk joqogħdu attenti xieklu laj. Just in case.
Jinħaslu qabel u pom. Eżatt, jagħmlu douches u whatever. Illa la, so you have to actually live a lifestyle specifically for it. When you're a specific type,

Very. Fucking bitxa xogħol ta' Kristu. You know what, you know what I'm saying in jekk hemm xi ħadd barra li għadu mhux out. Mhux hekk. U ħajoħroġ da dawn l-affarijiet li tkun jaf. Problema xi tru.
Mhux hekk. Ma jxaf li jkun fuq dieta biex mhux hekk. Mhux hekk.
Titmur għand Marion qalbi.
Jew ejja tgħaddi għal qalbi.
Dit iżib logistics manager. Dit iżib logistics manager biex jippjana l kollok. Isek, isek biex tibni business. So, jt kollok business plan. Jt kollok il-business plan. Met jek intkom tixtiqu siru gay, għax għandkom ovvjazment il-xerqa li ikolkom eh, il-patata
Kif suppost? L-oppost ta' xieġri, tipo, minflok exit tkun tu way biex t Ti għandkom zon pjan. Frinti. Titqum fil-ħodu. Ah, Għanajdlek ma konċna fadi. Eh? Eh, vera, vera, vera.
It's very interesting. Jena kiku pala pala pala dajiet. Mhm.

Biex taħra, biex tmexxi. Biex tmexxi. Marfa żejt ta' żebbuġa. Eża. Aw, ma tkom żolla xillu mawda. Id-dux. Id-dux u taqla kollox.
Imma ħażhom il-pajp fil-basket. Darba kien qalli li xi ħadd.
Ma inti tagħmilha sija qabelu. Bħalma ma tkunx taf jekk inti jekk inti ħatoħ Intkom, intkom bil-relax, satmur jek jek ħatmur il- 80% tkun taf isek li. Eżatt, Ser li għalem.
zona għalek fil-kas. Mm. Li għalem, Ma bat eżatt. min ikun dem bottom, inti l-lum għaw lep, so jaf li xirrit fimt jaqla jew whatever, jitladda f'qabel. Ikollok il-profile xi Le, ġifieri? kollok lep, pull, grinder, Grinder, u whatever, hekk.
u tmur. eh.
Eżatt. Kun preparat, u mux ħatkun għaddej bi pil-belt naħseb. Kun lesto. Bal-fix.
Ejja, Minaw.
Mux Hemm xi ħadd jew lesta u hekk. Per eżempju inti Mark illum hawn ah, ah. qiegħed magħna. Ah. Xsiltu sorba oh, kalista jkun. Se laqas ħaċċawerlu biex ngħid. Jiena għam delka xi kunta. Hemm delka xi ġifieri. Għax insa xi kontat nagħmlu xi qatlu ġejtaw.

Twin kalbi jasdi għal ismu. Ta' għajja, koplu, koplu, koplu.
Wita Bix. Wita Bix. Wita Bix Rice Crackers. Kollo xoqo Wita Bix blaħalib, eh? Bix jisot. U balla ross. Ma nafx għax ġiet insaqsi dal-mistoqsijiet jien biex nkompli konferma li qisni qed naqleb gej. Imma anyways. Għanna nisimaw li eh, hemm daw il-ġonna cruising, ah, inti bdejt tgħidha. Ah. Daw il-ġonna Mark li hemm Malta, li għedinna oh. Mark ejja. Jew dawn huma exclusive information between the communities. Mhux naqra Pembroke li hemm u naqra il-bombi. Il-bombi, il-bombi. Wieħed il-gżira.
Kien naħseb jiena qatt ma kont mitlatem, fim, ma naħsibx għadu naħseb Forsi ssib xi wieħed lemmu la ma naf.
Taħt li ma distretti għajem. Red light. Għax issa ġeja tal konsilju legali. Hey, war fuq kollu, hemm xi ħaġa jew ma nafx, ma nafx. Ma oh, jiena nagħmlek very, I mean, very eh. open, but you're quite conservative bħala. Conservative.
Fis-sens li Le, jien naqbad ma ġiex postijiet u hekk. Eżatt, eżin. Issa naf formi u. Eżin ma toqgħodx eżatt, ma tqażżis l-alla u hekk, whatever. Ma jekk kollok eh. tgħid kombinazzjoni hawn hekk eh, kellna interview qabel qabel eh. ġejt inti u saqsewna li mi l-aħjar ftira bajtu bejken ta' Malta. Inti li mu l-aħjar ġnien ta' Malta ejja. Għati parir il dawk li għadhom ħajibdew. Skont, ħanajna, jindemna, skont x'tinserta qalbi. Skont x'tinserta u tuħu pjaċir.
Tista' tmur tagħmel sa temma tara xejn. Ma eżatt, eżatt. Mhux xorta, mis-siġar tu pjaċir imbagħad ġimbagħad għalaw li tafsaltu toħodha.
Issa, tara kemm fuq ġonna. Żomma.
Kemm jista' jkun sommu naqa' maħalek. Mela le, dorri ma nafx għax mhux tal-laħab dan. Mhux hekk, mhux hekk. Iswed, ma m'għandux vini. Eh, u tal-li, u tal-li għatkellimna fuq suġġett tal-ġonna, għamilna intervju ieħor ma' xaħat li diġa rajna qabel, ġifiri, darba kellu xif differenti U kellu jmur inaddaf il-ġnien tal-gżira.
Wegħda ġewwa fija miegħi, inni bimħabtek mulej, mixni mill-ġewwa mulej. Eh, mela anka intom ġejtu tal-ġnien tal-gżira, eh? u mbagħad jgħidu li jimmoħni fin-nies. U oh, għajjent! Hemm għall-mejt u l-kondol ma kontx tieħdu f'sarmok? X'inhu? Għadlek kif ħadtu? Eh, sorry, mela tista' tkompli. Iss, dal-post vera jfakkarni fil-podcast tagħkom, għax kemm hemm kif ukoll hawn, fl-aħħar, kulħadd jispiċċa jibilgħu f'sormu. U dak Mark kemm iħobbhom il-libaġonna, eh? Iktar minn piskopo, anzi, edict qar minn piskopo, għax tgħid Forsi Pitcopo itella' l-palm bull marrat biex dak jimxi bil-palma mtella' kullimkien. Aħ, palma mtella'. Stop it! Stop it! Pater noster, qui es in celi, benedicat! Hobba kemm ġiet reali. Ejja tfaħħu li tefaħ, dak tajtlu u kollu ġo ħalqi, inni ma nipporga, jimporta tiftaħni naqra, dawn huma kollha pick-up lines li juża Mark kemmi maħmuġa fox kemm għandha. Dak kien se jikteb darbe, darba kien se jagħmel tatu ċespis. U kien se jikteb ejja biddilli ż-żejt, imma ma twaffquh. Għax tant ibiddel Mark li kien se jgħolli l-prezz taż-żejt. U mbagħad joqgħod jeqred li misluħ. Mhux veru, tant hu misluħ li taħsbu joqgħod jiddriftja fuq it-toqba ta' sormu. Litteralment, tant jinħexa li s-sudokri mill-qawra bil-kontejner joħdulu. Aħ.

Li dam ġie ma jboss bla ħoss. Fetaħlu bieċ ta' 22 inch fuq wara tista' titfa' l-istepni tal-karozza ġo fiha. Miskin, ħaq li nitlef il-vista. Iżżerża iktar minn tifel ġurna tal-Espress Tent Fan. Madonna, sift il-vista. Mulej, mhux qed nara, ejni mulej! U kemm għandu l-sinu ħażin, eh? Ħażin iktar mill-ilma tal-vit. Tant għandu l-sinu ħażin li semmew pjanta lih, il-sin il-liba. Liba.

Ta' din nixtieq ninża l-kappell għalina nfusna. Għal-PJ specialment, ovvjament, ovvjament għal-PJ, ovvjament għal-PJ, imma aħna naħseb. Fakin aħna aħna erba aħna erba minn nies ta' qalba. U għondi nintella production lek bis skizzu kollox ta' fi fakin proset PJ b'dejjem soltu. Thank you inti tal-sport kbir ġej. Thank you lilkom.
U vera kontenti għax aħna nistgħu nagħmlu da shit. Għax nafu li inti fucking game. Mela, mela. Għax għaw minn jieħu għalih ta' għalleġ big time. Imma naf konna tkellimna barra, and very open and with everything u jalla kullħat tostja bħalek, marġ min. Intkom l-istess, intkom l-istess, very nice guys. Di jibsa, għax kullħat people tend to, to miskonstru dostija. Hate with comedy, we. Hate with comedy.
Għara, minn juhu, għalli ma jġiġ daw l-affarijiet. Għamur xek, Taf li kellna nis li għallunna li ħajġu u ġifir dak it-tip wara darilhom. Jiena naħseb naħseb qegħdin għatem il-biżax, jibdaw jibdaw jiċċitaw ruhom, jgħidu l-għalla x'pass, hemm eh, fuq dan nibbaxaw, ħanmur ħan nitħadaħ għax għax fucking gay. Imma mbagħad iduru men, I can't I can't really understand. Dik hemm kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' waħda mill-kollegi tiegħi ta' xogħol. Sissa ħadd ma ħareġ minn hawn Illi ma sarx one of our biggest fans man. Kollha kemm huma jibqgħu jippostjaw. Jiena għad qatt ma rajt li f'rajt xi clips hemm u 'l hawn imma la kkontaktjajtni inti u bdejt nara naqra rajt biċċiet 'l hemm u 'l hawn u bagħtiet liħabiba tiegħi ma rajtux kollox jiena nervus, qatt għal go a bit of element of surprise, I know it's funny, Yeah. And here I am and it's amazing.
Tarassja, tarassja, very good. Labu loba jew ma Mark. Ħana lobu, għax aħna ma nafx krajt, aħna nħobb nindu pjaċir nilabu lob. Mela, ej. We invent some some games and some mela. interaction just to be punk biex naqataw id-diskors. Mela, le. Mela, dil-loba jisima is he gay or nay? Okay. Bazzikament għan uru ritratt mhm. ta' nies Maltin u tittara mit-torso, tittajdilna jekk hux jekk taħseb hux gej jew le. Taġviri libes. Dan tawek.
Tasab li huwa gay or nej? Pulit ħafna. Jider gay.
Jider gay tasab ħara minna. Ah, ah. U da, eh, dan ħabib tagħna gay. Mhuwiex gay. Imma la Luke.
Tider gay. Tider gay.
Skużani Luke. Eh, eh, u jiena ħankun onest fil-bidu minn ta' dejt naraħ, I wasn't too sure.
Brajt full isom, għandek dritt. Imma l-lum ħanajdlek kif sirna, l-lum kurati ħafna l-irġi, anka taljani, għaxru s-su, oh, you cannot really tell. Nejja, le, very true, very true, very true. Għaw gejz, laqqas l-straight ma taf daqsom. Ġifiri. Agreed, agreed, agreed.
Ma jem tal-jum ovvja, s ta' mm. Jem jum ovvja li mux li gej.
Da. Da straight naħseb.
Embel, daqsal, Adaxa, adaxa, tajba, tajba, tajba, se. Mxe.
Mela taħseb li nafx għandu bel. Ma nafx wara, dik dik kienet mill-ewwel episod tagħna kiteb ismu stess fuq il-pubic area. Ma stax nifhem. Dax taħseb. Da jidher, taf laqas naf minnu? Naħseb gej.
Inta falu naqas super. Naqas Dak il-fashion sense, ma dak il-fashion sense, very flamboyant.
Versace. Dak Versace jiġi. Ta' Turkija.
Jow tal-ħamru. Tal-ħamru. Xazaleja.

Imma l-lum ma tistax tajt. Ma tistax tajt, u. Imma dik is-sieqi, sajn, jew qabdu hekk ma nafx. U u u li baqa' l-siet isfel hekk ix-xammar. Jista' jkun ingannu kollox isfel. Ħanara, ħanara, għada.
Eh, ħabibti għaj Fabrizio. Mux għaj Fabrizio.
Mux għaj, mux għaj. U kol darba ħan iġbet l-attenzjoni, eh, eh. Eh. illi ma nafx kien iġb b'sens ta' eċitament, imma jidir li meta kien rebaħ il-Eurovision,

Jidilli Karl Bonaċi. Jista' jkun, forsi ma jista' ruħu jista' jkun.
Nħobbok fa. I get it from a, foot, from a, from a football perspective u koll, eh, eh. si taraw, you see lots of like. Mela, anka rugby.
Ċaf, eżad, they do lots of this. Jina kont ħafna ċitat fajt, naqat ma bistrad. Mux ek, mux ek.
Le, laqas jena. Un bat għandek ħafna nissu ma bisexual. Oh. Agreed, agreed, agreed. U so jamlu, jamlu.
Good night. Eh, jina gej nara, da sama nafs. Dak il-flok jidher naqgħu beru.
Gej sawwa. Aiden. Aiden. Yes, dana di gay. Da, hux.
Jibba nafux personali. Eżatt, eżatt,
Da. Jider gay.
Għandu flok bid-D, ġifi da jħobb il. Dak actually, dak l-arma ta' diesel l-antika. Ija, ija. Jekk hemm xi ħadd straight u jilbes hekk problemi. Xi żeffin, xi żeffin. Dik, dik, Dickman. Jekk hemm Dickman, dan dak dan vera dan il-kostum ta' super gay, għaw ta' Xi żeffin. Żeffin. He looks, jider, jider xi ħaġa. Imma biex tilbes hekk trid tkun jew jew qed tiżfen. Mhux hekk. Jew jew eħe. Jew inkella tkun. Jew mxaqleb naqa.
Infatti proset, proset, yes, yes. Rej fil-paċ. Rej fil-paċ. Rafa. Content creator tajab ħafna. Eh, ma nafux.
So, ejja. Uber gay. Yes, yes, yes, yes, issa. Iżemra, Uber gay. Proset. Għolli nafu. Ta' badom.

Ftit, ftit, ftit, fuq is-situation li konna tkellimna qabel tal-porno. Għaliex għamilna naqa ta' d- misdirection u konna tkellimna wkoll il xi ħadd li dana iħobb imur, mhux iħobb imur bħala xogħol, bħala xi Jitqabba- ftit Jitqabbatu. jitqabbad u jkun ikollu jaħseb jaħsel il u jnadda fil-porn studios. Infatti, eh, njerġa' ħabib tagħna. Gay, gay, Gaylin

Mule, eh, mela anki intom taħdmu għaw, nġi naħsel naqra part-time għaw jien il-porn studios. Għana dilkom, eh, mux xol faċli, kullħad ġej bil-liba u għalla ħares ma taħsix darba ta' għax birriħa ta' gambli li jkunaw, taħseb li bħala porn star għandhom l-kapitan findus. Isma' Anka dak Mark ta' fissat fil-porn, ejja, mhux għax interessani ta' imma inħobb għal li spiċċa xogħol noqgħod insegwih id-dar u noqgħod nara x'qed jagħmel, imma kif għattilkom, mhux għax jinteressani. Ħafna u ħafna u ħafna jara porn, ra porn iktar mill-antenna Sicilia. Biss biss is-sena l-oħra YouPorn tawh il-belt ta' Top Fan u xi jumejn ilu Pornhub tawh xi shares. Mela, qatt tilħaq jispiċċa l-ġurnata tax-xogħol? Għall-ħabta ta' ħdax ta' filgħodu ta' raħem jintefa' sieq fuq desk u oħra fuq ġuvni għarwien li juża flok tavolina żewġ litri baby oil u hemm jtiegħ sakemm ikun siber minn puplesija. Aħ! Puplexija. Stop it! Stop it! Pater noster, kwiex inkeli, benedik. ħana jdejkom minn għal-marid grad l-addiction li għandu għal-blu film, da ifem, aħjar il-ġerri mill-li jitloq fil-ħara, u ġvera marke, noti. ħana caring imma mark, ħana jdejkom, mux mill-armak, għaxxej. Anzi, Anzi, vera vera caring, ara biex jibża' l-ambjent, waqt is-sex qass juża rubber jollies which is only fair għax ara kemm ħexxa rġiel dar-raġel, eh! Ħexx iktar nies mill-malarja. Waqt l-orgies taf x'inhu l-laqam tiegħu? Angels on horseback, għax laħam ma' laħam u ejja mmorru. Aħ!

L-irġiel gay li jkunu mustkulati sbieħ u bil-patata ħelwa dejjem jirnexxilhom iwaqqgħu raġel li jkun miżżewweġ ma' mara fid-dnub. Veru, veru, fittxuha fuq Google u taraw kif veru. Arajn pereżempju. Raġel straight ħassa, imma kull darba li mmur Michelangelo's Gay Club ninfaqa' nintrada mal-ewwel raġel li nsib. Mela! Qatt temmen xaru kaza ma għax ikun hemm Michelangelo le u dan jgħad fin-nord. Kieku jiftaħ Michelangelo fis-south, il-Papa jiskumnika s-south kollu. Ah, il-Papa. Stop it!

Fit-tliet għal-inqas, tliet parti, għal-inqas tliet parti. Episode wieħed, il-liħ ta' podcast. Ija, finish u ta' sekk. Nerġaw, nirringrazzjaw il-PJ ta' xogħol li għamel fucking fucking wicked. Roset ta' kulħadd. Ħanejdu ċaw l-sponsors, qabel ma nejdu ċaw il-Mark, thank you lill-Olympus tal-Roadcaster, l-Olympus Music, tal-microphones u l-Roadcasters Pro. Thank you ħafna wkoll lil Sotto Zero tal-li ġibulna obviously il-goodies u kilna biċċa ta' croissant tal-bliħ meta waqafna. Amen, di, di, di tal- di ta' ċikkulata u daw xjedulhom daw tal Coconut. Raffaello daw.
Raffaello! Tal-bliħu, tal-bliħ, amazing shit. Lay to Z Electronics tal-li tuna l-naqa tech support meta jiġi u kol għana naqa l-AC għawek u l-laptops U issa tawna u koll il-kameras il-ġodda ħanamlu upgrade pretty soon. Tawna ħafna ma semmejnjox fil-bidu. Eżatt. Da tana upgrade ta' kameras ħajkonna kollox ġviri ġdid. Always upgrading.
Eżatt. Eh, The Case Factory, ġviri kolkom bżon eh, naqa upgrade tal- u custom ġifiri, custom build phone case, tu għom titwila u koll, definitely. L-online intimates, ta' anything if you want to have a bit of kinkiness, eżat, pleasure in the bedroom u hekk. Mm-hmm. They deliver as well, ġifieri jkollok bżonn discreetly everything u qegħdin available anka fuq l-apps. Fuq il-food apps actually. Once eżat kull imkien. Once again thank you. Eżat, eżat. Ikelu, tikol għax. Eżat, biex tikol. Xaxa ġoħal hekk iddaħħal żgur Lil fivepointsgrowing dot com, il-ġodda tagħna li actually they want to kant għandek bżonn tkabbar xi fikus. Eżatt. Xi tixtieq tagħmel korsi fil-botini. Nafi finti tkollok riħa sabiħa. Geraniums.
Mhux hekk, anything jidħol Bob Marley jirxox ta' mill-mewt jiġi għandek u jagħmel il-ġimgħa jieħu baż. Bir-riħa li hemm fil-kamra. 5pointsgrowing.com 18 plus guys importanti eh, issib kollox online għandhom eh, ħanu tħal ormi wkoll però. U u koll il-Matt fotografi tal dejjem jiġi għaw joħdilna ritratti fucking legend Matt, thank you very much li l-umġi għata last minute u fl-axħar, but obviously not least, I fucking mistidem

Ma nafx dika ma konċ nafx wara programmu daw ġitni dik u baqad dik. Il-26 ma kienx sakra. Imma guys, jekk qatt ma rajtu, jekk ma nafx minnu, Mark Grima is fucking hilarious. You're hilarious and I, I don't know if you know it, but you are, you're a natural li ġiviri. U specialment it comes out so, eh, tant ġeja minnek u ġas għallebda intenzjoni ħlif biex id-daħħa u biex tuħu baż. Li jiena nemmen li dak hu l-punt. U għalhekk mhm. għalhekk aħna tajbin. Għax aħna nagħmluha biex indaħħu. Eżatt. Illum għażas l
Kellna interview illum dar darhom ġifieri. Għażas l nifraħ kemm aħna tajbin u hekk. Imma vera! Vera! Vera! Għala Mark stess! U kif qed jiġi Jiena naħseb. Good energy guys. Eżatt, dik il-biċċa naqtgħu waqt li konna qed faħħar